круговоротик эпох дип атала менә без бик борынгы халык безнең күпме генә әйтсәләр дә без бит бик борынгы менә бу безнең тамырлар әйме алар менә шушы сүз лидер эшләреннән мин аларны әйме грубый шушындый сүз менә алар безнең борынгы тамырларыбыз менә җирдә күтәрелә торган менә шушы Җирдән күтәрелгән безнең бик күп кабиләләребез, ыруларыбыз, менә шушы ыру тамырлары дип әйтәбез инде. И аларның менә һәрбер ыруның бит инде аның үзенең тамгасы булган. Менә шушы тамгалы ырулар. Аларның кайсы берләре юкка чыккан, беткән, таралган. Ә менә кайсы берләре һаман саен яши-яши, менә шушы гасырлар буена, менә шушы Э, нидә ничек дип әйтим инде гасырлар өермәсендә исән калып менә безнең бүгенге көнгә хәтле сакланган безнең ару крешин аруы тамгасы астында без сакланып калганбыз әгәр дә без менә шушы катламнарны карасак анда без әле тамгаларны табабыз кайсы берләре югалган кайсы берләре әле калган менә шушы Өермәдә дә безнең тамга, безнең ыру, безнең тамырлар калган, яшәгән. И, э, монда инде безнең төс кара, аксыл, э, кызыл, кызыл төснең төрлеләре. Чөнки ул безнең мәҗүси төсләр бит инде, теге, әйтеп, ничек дип әйтим инде кызылы аның теге яңадан туу яңарыш кояш э, җылылык ут болар бөтенесе эченә алган ә теге ак ак төс ул инде галәм төсе э, чисталык төсе анары иркенлек төсе булган бит инде ә кара төс ул туендыручы икмәк бирүче, ашатучы, җир төсе. Менә безнең мәҗүси өч төс, һәм менә шушы өч төс эчендә э, кайнашты менә шул. Хәзер э, кайсы бер җирләрдә без менә шушы шакмакны да күрәбез. Шакмак ул тоже безнең мәҗүсилектән килгән бит инде. Менә безнең бит инде борынгы бабайларыбыз уйлаганнар. Э, нәрсә дип уйлаганнар? Галәм ул дүрт почмаклы. Трапецием ул анда, прямоугольникмы ул анда, квадратмы, менә шәй уйлаганнар бит инде. Шәй уйластын, алар даже аны үз киемнәренә дә алганнар. Просто матур булганга, дүрт почмаклы булганга түгел, ә менә ничектер саклау өчен үзләрен, авыруларын, яман көчләргә ышанганнарын, шулардан саклау өчен дип. Шуңа күрә аларның күп әйберләре, даже өйләр, өй эчендә куллана торган әйберләре дә шакмаклы, киемнәре дә шакмаклы, что ирләрнеке, что хатын-кызларныкы. Шуңа күрә ут өстендә алдым мин. Инде хәзер дальше барабыз. Менә монда без тәңкәләр күрәбез. Бу тәңкәләрне әгәр дә игътибарлап карасак, менә монда да күрәбез. Бу һаман да шул безнең әле бүгенге хәтле мәҗүси булып калган булуыбыз. Менә шушы тәңкәләр шуны аңлата. Аннары соң иң өстә безнең бүгенге көнгә хәтле сакланып калган шундый билгеле ару тамгалары. Мин аларны да куйдым. Анда без аны аңлый алабыз. Бусы алабуга крәшеннәре тамгасы, бусы бәлки крәшеннәре тамгасы, тагын э, зәй крәшеннәренеке. Менә шушылай иттереп, зур, э, менә шушындый күп гасырлардан соң да сакланып калган безнең керәшеннәр үзләренең ыру тамгаларын саклап калганнар. Мин аларны менә шулай өскә куйдым. Яннарысын хәзер әгәр дә карасак, без безне без бит баштан ук әйтеп киттем, җир кешесе булганбыз. Без җир җиргә бәйле кешеләр. Без бер вакытта да басып алучы булмаганбыз, без корал тотмаганбыз. Без урман кешесе түгел, без тау кешесе түгел, э, су кешесе дә түгел. Без просто җиргә бәйләнгән гап-гади тыныч халык. Менә сезнең тамырларыбызда һаман менә шушы җирдән чыккан сүз, киндер, җитен э, җепләрдән ясалган икән, бу безнең җир кешесе икәнен аңлата. Һәм мин шушындый ук киндердән, сүз җепләрдән сугылган нидән, тукымадан аны элеп тә куйдым. Чөнки без һаман да шул җир кешесе булып, гади кеше булып, ни, ничек дип әйтим инде, Тыныч халык, җир халкы булып калганбыз икән, Алла Тәгалә бирде. И, һаман да без көрәк сабына ябышкан. Без берничек тә сугыш коралына да ябышмаган, башка нәрсәгә дә түгел. Без җир кешесе, көрәк сабына ябышкан. Иген игүче. Иген игүче. Инде тагын хәзер игътибар итсәгез, бу нинди бау микән дип кайсы бер кеше сорарга мөмкин. Бу гади генә бау түгел. э, тиккә генә болай итеп элеп куелган түгел. Бу безнең борынгы бабайларыбызның, әбиләребезнең дә билләренә буып йөри торган эзәре. Ни өчен мин аны гына монда куйдым? Без бүген керәшеннәр, без бүген э, бүген дә бар халык. Но безнең бүген дә Элеккеге кебек үк тыныч кына, беркемгә дә бәйләнмичә, беркемгә дә тимичә, үзегез булып, менә шушылай бәйсез булып яшәп каласыбыз килә. Менә шулай, шуңа күрә эзе бәйләнмәгән, Кобыз моны шулай дип әйтик инде, әйме? Ә ул бит әле без элеккеге заманда ул бит бил буар өчен генә булмаган ир белән хатын-кызларның. Ул менә Мәҗүси халык ышанган бит инде. Тирә-яктан аңа теләсә нинди начар энергия йога, начар көчләр бәйләнә дип. Менә шушыңа шуңа күрә ул э, билләрен бу защита теге э, саклавыч итеп бәйләгән уларны. Ансыз э, ират урамга чыкмаган. Бәлә. Ана ул эзәргәрнең э, ниләре очлары э, гадәттә шук белән бәйләнгән. Шук тоже ул бик борынгы халыкларда ул почти бөтен халыкларда бар. Һәм ул э, шук менә аның бит аска карап тора инде шуклары. Как будто җирдән яхшы энергия ала, җир белән бәйләнеп тора. Менә шуңа күрә мин дә бу шукларны калдырдым. Анатуралар менә һаман да ул җирдән яхшы көч алып, безне саклап торучы иттереп тора. Менә минем э, башыма килгән уй, менә шушы чүпрәк корамалардан, шушы сүз баулардан, шушы мешковина капчык тканьнарыннан менә шушындый бер әйбер ясап куйдым.